nĩ rĩtwa rĩrĩ ngumo nene sekta-inĩ ya wĩini dj euphoric kana dj on the wheel ignatius ogeto nĩ dj ũkoretwo agĩte na ngumo ta ndengwa ndũi ica ikuhĩ kumana na ũhoti wake wa gũtukania nyĩmbo ona thengi yake ya gũkorwo arĩ na wathe wa magũrũ Na igũrũ rĩa mathĩna macio mothe, akoretwo agĩtukania nyĩmbo magongona-inĩ mothe ma thingira wa iregi. Na kwenda kũmenya makĩria igũrũ rĩgiĩ DJ Euphoric, tũkoha thabarĩ nginya mwena wa Westland mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe, kũrĩa tũrakora DJ ũyũ arĩ wĩra-inĩ wake wa gũtukania nyĩmbo. Na haha, tũkenda kũmenya kũrĩa thĩna ũyũ wa magũrũ waumire.

no ndamenyaga maũndũ marĩa mamwetereire mbere yake na marĩa marĩ na ũguni kũrĩ we. Unajua ni situation hujazaliwa nayo, so by the time unajipata ukiwa in that condition inakuwa ni kitu it's hard to accept eh? But uh, I got a good family behind yenye ilini support. No gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmĩte tũke gũkũ Nĩ kwenda kũmenya ũrĩa DJ Euphoric ahotire kũingĩra thingira-inĩ wa iregi na gũtuĩka nĩwe ũrĩtukanagia nyĩmbo ciothe hĩndĩ ya magongona mothe ma thingira wa iregi. There's an event I did first kabisa ilikuwa ya UN United Nations. So it happened that I was a DJ and Big Ted was the, the, the MC ama the host, the MC actually of the event eh? So ile time i- that, that's when now tulilink up na Big Ted tuka tuka tuka tuka, tuka kwa mabeste. Oho, Tũkenda kũmenya mamwe ma magongona marĩa etagĩrwo thingira-inĩ wa iregi. Sometimes unapata um, kuna private events that ni, ni za huko ndani na kuna so hizo zingine hatuwezi ongelea but, ku- yeah, not, but mi huenda Ogeto agathi na mbere na gũtarĩria atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa athomagĩra kothi ĩno ndarĩ na mwĩhoko wa gũgakinya gĩkĩro kĩrĩa arĩ ihinda rĩrĩ tondũ ona gũthomera wĩra ũyũ kwarĩ o gwa thĩna. Nimequit school kidogo eh, ni, ni attend kwanza uh, OC nitibiwe nini nini No na kũrĩ o ũguo, to magongona ma thingira wa iregi DJ Euphoric akoragwo agĩthiĩ, amu nĩ etagwo magongona-inĩ mangĩ maingĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ, no we ndathiaga irabu-inĩ kũrĩa kũrĩ na mũhihinyano mũingĩ wa andũ. like those one mnaona in state house like safaricom hizo big ones Na tũgĩtiriha, Tũkenda kũmenya rĩtana rĩake kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe. Una uki overcome tu hizo ma challenges, that's the moment finally una make your success inakuja kutoka hapo. So it's all about working hard, praying na kufocus. Na hihi kĩoneki gĩake kĩa matukũ mokĩte nĩ marĩkũ? kuimpact msee unacheki in 10 years i want to, to, to be a good example to people whether you live with a disability or no DJ Euphoric nĩ kĩonereria kĩega kunĩka kwa mũiko tiguo mũico wa kũruga ngima kuona ona thengia ya wathe wake nĩahotete gũthingata kĩroto gĩake na agagĩkinyanĩria handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Wanjikũ